Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Kevin Saliba. Fl-2006, Kevin ippubblika l-ġabra Ħbula Stirati flimkien ma' erba' poeti oħra. Uħud mit-traduzzjonijiet letterarji tiegħu dehru fuq diversi siti tal-internet u rivisti, fosthom Il-Malti, maħruġa mill-Akkademja tal-Malti, u Leħen il-Malti, maħruġa mill-Għaqda tal-Malti. Bħalissa Kevin qiegħed ilesti traduzzjoni tar-rumanz La Nausée ta' Jean-Paul Sartre, kif ukoll ta' diversi kitbiet ta' Georges Bataille. Huwa wkoll membru tal-kumitat tal-Fondazzjoni Philosophy Sharing Malta. Is-sena l-oħra huwa ppubblika traduzzjoni ta' ġabra ta' poeżiji tal-poeta Franċiża Sirjama Sirjana, mara Al-Masri, bit-titlu Nisa Bħali. Allura Kevin, tgħidilna ftit x'qrajt dan l-aħħar? Mela, dan l-aħħar erġajt qrajt fil-fatt, mhux qrajt, dan il-ktieb. Man Search for Meaning ta' Viktor Franklin. Viktor Franklin kien eh, psikjatra u neuro neurologu Awstrijak fi żmien it-tieni gwara nqabad fil-kampi konċentrament u f'dan il-ktieb jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu fil-kamp ta' konċentrament u għaliex jaħseb illi hu u ftit oħrajn salvaw mill-arqa. Metaforikament. Bażikament jgħid illi n-nies salvaw kienu dawk in-nies illi minn kejja batija u l-ħruġija li kien hemm kellhom raġuni għaliex jgħixu. Għaliex wara li jispiċċa il-perjodu tagħhom Kienu ħaj kellhom għan partikolari. Fil-każ tiegħu kien l-għan li jerġa' jiltaqa' mal-mara, kien kull jum jaħseb fil-mara u li jerġa' jmur fejn kien fl-akkademja u jagħmel il-lectures fuq l-esperjenza tiegħu fil-kamp u għaliex jaħseb illi salva. Terapija tiegħu tgħidlek illi kull min għaddej minn xi ħaġa li hija kamp ta' konċentrament, x'kulħadd jgħaddi minnha b'mod jew ieħor, irid isib tifsira f'dik it-tbatija. Jekk inti tlift l-impjieg tiegħek, jekk inti tlift il-ġenituri tiegħek, tlift ir-raġel, tlift il-mara, hi x'inhi, inti trid issib tifsira f'dik l-esperjenza. Jekk inti ssib tifsira u raġuni għal xiex tgħix, u kif ħa tibdilha f'trijonf uman, fil-fatt din hija l-quote tiegħu, To make a human triumph out of your own suffering, Naħseb illi hemmhekk tista' ssalva. L-aħħar ftit sentenzi dwar il-ktieb ħalli qabel nikkonkludu Kevin. Ħaġa li laqtitni ħafna wkoll li huwa jgħid illi meta hemm sitwazzjoni li ma tistax tibdel, l-unika ħaġa li se tibdel f'dak il-każ huwa l-attitudni tiegħek rigward dik is-sitwazzjoni. U allura hemmhekk trid tistaqsi, mhux il-ħajja x'qed toffri lili, imma ġala darba m'hemmx soluzzjoni x'ħa noffri jien issa lill-ħajja. Grazzi ħafna fuq il-konklużjoni ħajkolna nikkonkludi l-programm tagħna wkoll. Grazzi ħafna tal segwejtuna. Tinsewx tagħmlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u tiktbulna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar ħalli tiġu u tkellmuna dwar dak il-ktieb.